Manatti isin mul'isaan jirru qaaliidha. Kun masgiidaa, kun mana, kun kubilistooniidha, ka gadaan ispaaltiidha. Kan manuma akkana ijaarameeru argeen jiru. Haguma onlaayinii godhe irraayyuu kaasee mana akkana an arginan. Viillaa Dubaayii fakkaata warra shaarjaa laalaa. Agartanii mooraan isaa kun waan inni fakkaatu. Bakki itti hoolaa qalatanillee adda jira. Bakki itti uffata dhiqatanillee adda jira. Dhiqatanii yoo kaanillee kafannifatanillee adda jira. kenniin jechuun minimum viidiyoon akka natti hin dheeranne eema onnoon kun nama mudhisa mee balbala bana keessan na argatte ganaa jarri Nan- nan argattan gaaddidduu malee kunoo kun akkana jira He? qura'aana illee gubbaa kanaa qara kuni Manninuu namaa wajjin dubbata akkamiin na dhageettani? Kun. dhaga'a kun achitti akkana haasaa wannoo ofumaan qaaqa gamaa gabaanaan akkana jira yoo feetanii sirbitanii yoo feetanii qaraatanii saalooniidha kun akkanuma asumaan keessa deemtanii kuni gaggabaabsee isin mul'isa viidiyoo oduunaan xumuriin jechuudha laala haga babal'atu. Agartanii as hin seenanii kun mana dhiqannaati kun mana fincaaniiti agartanii kun fuula dhiqatanii keessa uf laalanii achi keessa uf laallattanii muluun isa waan inni fakkaatu laalaa asiin dhuftan ammallee akka waliigalaatitti kana birattillee harka dhiqatan Fuula achi keessa uf laallatan. Saamunaan illee achuma irra jira. Mataa illee achuma irra istishwaraan filatan. Asiin illee hin rafan as seenanii. Kun illee namaa waliin qaaqa. Kun ka jaartii lammaffaati. Adda fageessaa kaaya asuma keessa dhossa. Kun maxbaxa yookaan kushiinaa isa jedhamu. Kinoo laala. Waan isin himu hin qabu. Duruuja qofa asi qopheessitanii cunqurtii ciruudha. Doddanna xiixee hiddanna dhiiteen hin jiru. Kunillee asiin kutaadha. Yaa Rabbi an keeti na jaaladhu. Akkana keessa deemta. Meeqa laakkofne amma? Tokko, lama, eh, sadii, afurii, eh, asiin shanii. Duubaanillee hin jiraa? Shanii. Shani shani shani shanee miti shani jedhe akka inni jiru laala kun manni. Eh? Kunoo abbaan manaa isa kana fuudheera ilaalinaa jaan. Qalbiin akka isin irra hin buune. Akkana jira. Kinoo asiinillee asiin as dhufanii addattu mana biraa fakkaata kunuyyuu kuni lalaala manni itti fincaanan akka itti bareedu yaa rabbi hankeetti na jaaladhu kunillee ka harka dhiqatan. Eh? Kunillee laala. Asiinillee kutaa. A'a asi uteela fakkaataayyu. Kinoo laala kuni mana ibiddaati. Nyaata itti bobeessanii furnoo itti godhanii shiroo itti godhanii foon itti affeelanii chay maal isinii himan. Asiinillee dhufanii laala waan inni fakkaatu. Kanuma yaa rabbi alhamdulillah rabbil alamin kanama keenna akka ta'e. He? Dur amaara akkana bareeda amma oromoo bareeda. Akkana bareeda. Walii galli isaa gara kutaa kudha ammoo kudha tokko. Gara kutaa kudha tokkooti miliyeena kudha tokko jedhan. Gaadaa takkitti miliyeena miliyeenaan bittan. Hmm? Walii galli isaa 11 miliyoon.

Nu amma waan amma birrii barbaannee jirruuf miliyoona kudhan qofa. Miliyoona kudhaniin gurbaan meeshaa laala. Gurbaan meeshaa miliyoona kudha tokko naan jedhee ka dallaalli na hime isin hima. Abbaa wayyaa qaba. Eh, Miliyoona kudhanii jechuun kuni jaartii kudhanillee fuudha yoo feete yoo sharaan eeyyame. Akka feetanii keessa kaaya. Eh, Qeen akkana bareeddi. Laala. Na laali namaan jetti. Porofaayilii irra kaayadhaa yulaan suuraa kaasee.